Salam dostlar, köpüňizä bilýänsiňiz şu Alýonka şokolady. Ýöne bilýädiňizmi iki müňünji ýyl şu şokoladyň daşynda gyzjagaş uly zenan bolanyndan soň Krasny Oktýabr konditer fabriginden bäş million rubl isk talap etýä. Tölemeklerini. Şunça ýyllap meň suratymy rugsatnamasyz ulananyňyz üçin diýip. Töländirler öýtýäňizmi? Geliň şu gün şu barada gürrüň edeliň. Altmyşynjy ýyllar SSR-iň prawitelstwasy tarapyndan hemme kişä elýeterli bolan şokolad oýlap tapmaly programma düzülýär. Şunlukda-da fabriklaryň içinde Krasnoktýabryň öndüren şokolady kabul edilýär. Altmyş dördünji ýyl indi köpçülige çykarylyp başlanýar. Alýonka ady nirden gelip çykýar? Kosmonawt Zinan Walentina Tereşkowanyň gyzynyň adyna bagyşlanyp çykarylýar. Ýöne şokoladyň daşy nähili suratda bolmaly, şoň üstünde kän kösenýärler. Ilki hudožnik Wasnitsowaň Alýonuşka atly kartinkasy bar, ady belli, şony geçirjek bolýarlar. Ýöne onam göwnemeýärler, näme üçin, o taýdaky gyzjagaş örän gamgyn diýýärler. Ikinjidenem aýakýalaňaç. Soňra köp eglenmäli muň üstünde diýip, her baýramçylykda şoňa görä surat bilen çykarýarlar. Meselem, Täze ýylda Täze ýyla bagyşlanyp bir gap bilen çykýar, sekizinji martda şoňa göräräk çykýar. Iň soňunda-da Aleksandr Girnas atly fotograf-suratkeş öz sekiz aýlyjak gyzjagazyny surata düşürýär. O suratam gazete çykýar, žurnala çykýar. Şunlukda-da şo suraty görýär-de, şuň üstünde galýarlar. Ýöne näme etýäler, göni şo gyzjagaşyň suratyny muňa kopiýa edenoklar-da, täzeden çekýäler. Gözüniň reňkini üýtgetýäler, ýüz keşbini çalyja üýtgetýäler, şeýdibem Alýonka şokoladyň daşynda şu surat hemişelik galýar. Indi häl aýtdym-a, şujagaş gyz Ýelena Girinas iki müňünji ýyl sud üsti bilen bäş million rubl talap etýär. Ýöne tölemeýäler, dostlar. Näme üçin iki ýyllap sud gitýär we näme karara gelýärler? Biz siziň suratyňyzy gönümel alyp çap etmedik. Biz täzeden çekdik. Gözüniň reňkini üýtgäni üçin, ýüz keşbi üýtgäni üçin ol awtorsky prawy bozmak bolanok. Düýbünden başga surat diýip kabul etýärler. Şeýdibem hiç hili pul tölänoklar. Näl görýäňiz? Ýöne ullakan fabrigiň ýanynda, şular ýaly önümçiligiň ýanynda bäş million rubl kän pulam däl. Indi siz pikiriňizi aýdyň dostlar. Töleseler gowy bolardymy? Ýa-da dogry edipdirler, biznes biznes bolýar, tölemeli däl diýip karara gelýäňizmi? Şeýleräk dostlar, meň aýtjak bolýan zadym döwür üýtgäp dur, käbir edilen işler seň özüňe bir manadam getirmän biler, ýöne başga birini millioner etme ahmal. Şoň üçin şu zatlara ýuridiçeski taýdan özüňiz düşünseňiz gowy bolarmyka diýýän. Meselem, düzen goşgyňyz, bir ýerik dakan adyňyz ýa şular ýaly suratyňyz uly oýunlara girip bir uly işlere sep bolup gitme ahmal, ýöne şol başdan saňa tölenmeli diýip ýazylmadyk bolsa, Sen soň näçe ökünäý, näçe şular ýaly sud üstünden çykjak bol, peýdasy ýok. Indi welin dostlar gijjek oýun. Häzir men bir kinodan sözlem aýtjak. Şol haýsy filmdendigini bilseňiz, size bir tort sowgat bar. Altyn açar konditer toplumlaryndan bir tort sowgat berjek kim öňürti kommentariýada bellese. Men jogap bererin. Nirden almaly, haýsyndan almaly, sebäbi Aşgabatda bäş sany Altyn açaryň kafesi bar. Serediň indi, filmden sözlem. Abyrdan men söýgüme toýdan soň sataşsam näme? Gözlemeseň sataşmarsyň. Haýsy filmden? Hemmäňize garaşýas janyňyz sag bolsun. Ermak. Bir çigit şular ýaly populýarny bolar diýip pikir edemokdym dostlar. Aslynda men kän bir çigitçil adamam däl. Nähili bildim muny? Altyn gümmez marketde işleýänä men. Şo taýda gelen müşderi Irmak bamy, Irmak bamy diýip gelýärler. Polka çigitden ol ýöne köp kişi Irmagy soraýarlar. Indi ba dostlar Ermak barsaňyz. Men onsoň gyzyklanyp başladym nämesi üýtgeşik şu Ermagyň? Men aýdyp bereýin size Ermak togsan ikinji ýyl işe başlapdyr. Aslynda dostlar şol döwür çigit diýlen zada adamlaň garaýşy başgaçarakda gödek aýdaňda ýagdaýy pes adamlaň güýmençesi diýip hasaplanýar. Meselem ýadyňyza düşýän bolsa elin goşawşyma guýup berilýärdi ýa bolmasa kagyzdan guýguç ýasalýardy. Ermak welin maksat goýýar öňüne, şul. Aralyk adamlaňňam, hemem barlykly adamlaňňam isleg bildirýän güýmenjesine öwürmek. Şoň üçinem näme etýärler bular? Örän gelşikli gaba salyp satmak, upakowka, şular ýaly. Ikinjisi, şol gabyň içindäki çigitleň ýekejesiniňem pak bolmazlygy. Üçünjisem firmennyý preparat. Goşundy. Şu wagtam şol gizlin saklanýar. Ana şoň esasynda-da çigitler şular ýaly görnüşde satylyp başlanýar. Ferma açyş edenleň biri şo tarapdan. Indi gözüňize getiriň dostlar, şol döwür men çigit satyp baýajak diýilse, çigitdenem bir baýarsyň diýilerdi. Indi welin bilýäňizmi Irmak ullakan kompaniýalaň biri. Şol çigidiň eksport edilýän ýurtlary Amerika, Gyrgyzystan, Gazagystan, Mongoliýa, Germaniýa, Türkmenistan we birnäçe ýurtlara ugradylýar. Diňe bir bu çigit bilen meşgullanman örän kän zatlar öndürýär eken Irmak. Irmak. Şularyň hemmesem irmak. Şonuň üçin dostlar men arzuw etýän size her bir başlanja işiňiz şular ýaly giňäp şo dereje bolup gitmegine. Hiç kim bilenok-a dostlar haýsy zatdan seň baýajagyňy. Käbir adamlar öz düşünjesi boýunça diýýäler-ä plan zat etjek diýseň ondanam bir pul gelermi diýip. Ine dostlar geljek bolsa hemme zatdanam gelýär. Ajy men käwagt öýde oturyp, geplemän oturýan-a bir jaýda, şonda jigilem, doganlam ýa dostlam girýär, girýär-de uly goh bolup başlaýar. Menem, men işläp otyryn-a diýýän-ä. Olaram seredip, sen işläňok-a, otyrsyň-a diýýär. Daže integem düşünenoklar. Iş diýlende käbir adamyň gözegine başga zat gelýär. Ýöne etýän işiň seň maşgalaňy eklese, seň durmuşyňa rahatlyk getirse, hiç kime zyýan ýetirmese, Şondan gowsy ýok. Ýene-de bir zat aýdasym gelýär, şu wideony göreniňiz üçin size bir sowgatjygym bar. Belet film töleg kartyny sowgat etjek size, birnäçe sanysyny. Hiç bir soragam berjek däl, häzir göni goralyş ýerini pozjakda aýdyp başlajak. Kim öňürti görse, Şonky we sizden haýyş edýän dostlarym, eger nesibäňiz bolmasa-da birlikde pylança sanyňyzam görüp bilersiňiz, ýöne biriňiziňki açylar. Sebäbi kimiňki öňürti bolsa şoň üçin serýozno garamaň, kimiň nesibesi bolsa şoňky. Şu taýda häzir pozjakda size görkezjek. Birinji. Her gezek şular ýaly mahabat bolanda men size bir zatjyk sowgat ederin dostlar. Ýetişmeseňiz doňduryň. Şonda gowy görner. Bir aýlykdyr şul. Bir aýlyk açylar. Eger özüňizde belet film ýok bolsa, geçirip goýberiň, kimde bar bolsa şolar açar. Hemem sizden haýyş, kim şu kody ýazyp, gurnan bolsa, kommentariýada belläň, meňki açyldy diýip. Şonda düşnükli bolar. Her hili adam bar, menem ýazdymmy, näme üçin meňki açylmady diýse, sebäbi sen ikinji ýa üçünji bolansyň, birinji bolup ýetişen dälsiň. Şol düşnükli bolar ýaly. Kim gurnan bolsa kimiňki gabat gelen bolsa ýazsyn haýyş edýän. Bolly janyňyz sag bolsun işleriňiz uruna bolsun dostlar ertir nesip bolsa gyzyklyja bir wideo geler köpüňizä bilýänsiňiz şu aýdymçy zenany. Şuň durmuşyndan bir waka. Janyňyz sag bolsun.